Әлхәмдүлилләһ, вассалату вассаламу аля расулилләһ. Дөреслектә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең бәндәсенә карата булган нигъмәтләреннән күп кенә гыйбадәтләр сезоннары һәм фасыллары булдыру. Бу сезоннарда күп кенә изгелекләр кылып була һәм күп кенә гөнаһлардан арынырга була һәм изгелекләрең күбәеп,

Рамазан ае аңарда кешеләр өчен һидаять, туры юлны күрсәткән ачык дәлилләр, хакны ялганнан аерган Коръән иңдерелгән ай. Никадәр кадерле ай бу! Бәрәкәтләр һәм хәерлелекләр ае. Ураза һәм төнге намазлар ае, рәхимлелек, мәгъфирәт һәм җәһәннәм утыннан котылу ае. Юмартлылык, кешеләргә ярдәм итү изгелек һәм игелек ае булып тора. Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм шушы бөек ай килгәндә үзенең сахабәләрен шатландыра торган булган һәм бу айны изге гамәлләрдә, хәерле гамәлләрдә тырышлык күрсәтергә чакыра торган иде. Бу айларда фарыз булсын, нәфел булсын, намазлар, садакалар, изгелек, игелек кылу, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә итагать итүдә сабырлык күрсәтү, көннәрен уразада үткәреп, төннәрен төнге намазларда үткәрергә чакырды һәм шушы айның мөбарәк вакытларын зикер белән, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә шөкер итү белән, тәсбих-тәһлил белән һәм Коръән уку белән үткәрергә чакырды. Әнәс ибне Малик радыйаллаһу анһу риваять итеп әйтә, Пигамбәребез саллаллаһу аләйһи вә сәлләм әйтте, ди, Сезгә дөреслектә шушы Рамазан ае килде. Анда җәннәт ишекләре ачыла һәм җәһәннәм ишекләре ябыла һәм шайтаннар богаулана, диде. Башка бер хәдистә Әбу Һурайра радыйаллаһу анһу риваять итеп әйтә, Пигамбәребез саллаллаһу аләйһи вә сәлләм әйтте, ди, Рамазан аеның беренче төне җиткәндә шайтаннар һәм баш имәс җеннәр богаулана, диде. Җәһәннәм ишекләре ябыла һәм аңардан бер ишек тә ачылып калмас. Һәм Җәннәт ишекләре ачыла һәм аңардан бер ишек тә ябылып калмас. Һәм шуннан соң чакыручы әйтер, Әй изгелек теләүче, ашык! Әй бозыклык теләүче, калдыр! һәм Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең уттан имин булган һәм котылган бәндәләре булыр, һәм бу һәр төнне шушылайдыр, диде. Башка бер хәдистә, Рамазан ае җиткәч тен Пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә торган булган, Сезгә бәрәкәтле булган Рамазан ае килде. Аны Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә ураза тотуда сезгә фарыз кылды. Бу айда җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла һәм шайтаннар богаулана. Һәм бу айда мең айдан да хәерлерәк булган төн бардыр. Һәм кем дә кем бу төннән мәхрүм булса, ул чыннан да мәхрүм кеше булыр. Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм бу айны бәрәкәтле ай дип сыйфатлады. Һәм ул чыннан да бәрәкәтле ай. Аның һәрбер мизгеле бәрәкәт белән тулган. Бу бәрәкәт, вакытта, гамәлдә, әҗер-савапта. Һәм бу айда иң хәерле, иң бәрәкәтле төн булган Кадер киче. Һәм, әйтеп үтелгәнчә, бу айда изгелекләр Бу айның бәрәкәтеннән изгелекләр арта, җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла, шайтаннар һәм баш имәс җеннәр богаулана һәм Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең җәһәннәм утыннан котылган бәндәләре арта. Абу Һурайра радыяллаһу анһу риваять итеп әйтә, Пигамбәребез саллаллаһу аләйһи вә сәлләм әйтте, Кем дә кем Рамазан аен Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә иман белән, һәм аның әҗер-савабына өмет итеп ураза тотса, аның кылынган, әүвәлге кылынган гөнаһлары кичерелер, диде. Һәм шулай ук, кем дә кем Кадер кичәсен иман белән һәм Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең әҗеренә өмет итеп намазда, төнге намазда үткәрсә, аның элек кылган гөнаһлары кичерелер, диде. Башка бер хәдисендә Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, Кем дә кем Рамазан аен ның төннәрен иман белән һәм Аллаһ Субханаһу вә Тәгаләнең әҗеренә өмет итеп төнге намазларда торса, аның элек кылган гөнаһлары кичерелер, диде. Һәм иң зур хәсрәттән һәм иң зур мәхрүмлек кеше шушы мөбарәк, кадерле Булган айга ирешеп тә, шушы айда гөнаһлары кичерелмәү. Аның булган хата-кимчелекләре сөртелмәү һәм үзенең чиктән үтүендә, тәүбә кылмыйча һаман йөрүендә шушы фазыйләтле көннәрне Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә омтылып, Аңа кайту, Аңа кайтудан гафиллектә булуда һәм Кеше шушы айга ирешеп, әгәр дә аңардан гөнаһлары кичерелмәгән хәрдә хәлдә чыгып китә икән, үзенең гөнаһларында ба адашуында батып үтә икән, һичшиксез ул зур хәсрәттә булыр. Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Минем яныма Җибрил галәйһиссәлам килде һәм әйтте, Әй Мөхәммәд! Кем дә кем әти-әнисенә дә ирешеп, шуннан соң үлеп, җәһәннәмгә керде икән һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны ерагайтты икән, әйт, Амин дип. Шул вакытта Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Мин Амин дип әйттем. Шуннан соң ул дәвам итеп әйтте, Әй Мөхәммәд, кем дә кем Рамазан аена ирешеп, шуннан соң вафат булды икән һәм аның гөнаһлары кичерелмичә ул җәһәннәм утына керде икән һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны үзенең рәхмәтеннән ерагайтты икән, әйт, Амин дип. Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте һәм мин әмин дип әйттем, ди. Шуннан соң ул әйтте, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, Кем дә кем каршында минем исемем әгәр дә искә алынса һәм ул миңа салават әйтмәсә һәм шулай үлеп китеп җәһәннәмгә керде икән һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән ерагайтылды икән, әйт әмин дип һәм мин әмин дип әйттем. Әбү Һурайра радыяллаһу анһу риваять итеп әйтә, Пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Уңышсызлыкка иреште шул кеше, кемнең янында минем исемем әйтелде һәм ул миңа салават әйтмәде. Уңышсызлыкка иреште шул кеше, кем Рамазан аена ирешеп тә, Рамазан ае үтеп китеп тә, аның гөнаһлары кичерелмәде, һәм уңышсызлыкка иреште шул кеше, үзенең Картлыкка, өлкән яшькә җиткән әти-әнисенә ирешеп тә, алар аны җәннәткә керүче буларак сәбәп булмадылар икән. Дөреслектә, Рамазан ае уңыш һәм ганимәт ае булып тора. Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм бу айда башка айларга караганда да ныграк тырышлык күрсәтте. Шулай ук безнең әүвәлгеләребез, сәләфләребез дә бу айда бик нык тырышлык куйдылар, үзләренең. вакытларын Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә якынаю белән, изге гамәлләр белән тутырдылар һәм төннәрен төнге намазларда, ә көннәрен изгелекләрдә үткәрергә тырыштылар. Табигыйннардан булган имам Әз-Зухри әйтә, Рамазан ае кергәчтен дөреслектә ул Коръән уку һәм ризык ашату диде. Менә шушындый булды безнең әүвәлгеләребез. Алар тырышлык куйдылар, Намаз укыдылар, төнге намазлар укыдылар, уразалар тоттылар, гыйбадәттә булдылар, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең Китабын, Коръәнне укыдылар, тәһлил, тәсбих, изгелек, игелек кылдылар һәм шәфкатьлелек, юату һәм ашатуда булдылар. Дөреслектә, Рамазан ае мөселманнар өчен кадерле кунак булып тора. Шуңа күрә аны без иң хәерле, иң яхшы, иң юмартлы хәлдә каршы алырга тиешбез. Ничек әгәр дә безнең яныбызга күптән көтеп алган кунак килә икән, без аңа кыйммәтле, кадерле әйберләребезне белән аны каршы алабыз һәм Рамазан ае да безнең өчен менә шушындый кадерле, чиста һәм көтеп алган кунак булырга тиеш. Һәм шушы айга ирештек икән, без моның белән шатланырга тиеш, чөнки күп кенә безнең кардәшләребез, күп кенә безнең якыннарыбыз, кардәшләребез, туганнарыбыз һәм күршеләребез узган Рамазан аенда безнең белән иделәр, ләкин бу Рамазан аена алар ирешмәделәр. Аларга Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең әмере белән аларның үлемнәре, әҗәлләре килеп җитте. Шуңа күрә, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә безгә шушы айга ирешергә биргән икән, без Аңа шөкер итергә тиешбез. Ә ничек була соң ул? Шушы вакытларыбызны Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә якынайта торган изге гамәлләрдә, файдалы гамәлләрдә

Бу айда Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең рәхмәте булган Коръән Кәрим иңде һәм без бу ай белән бик нык шатланырга тиешбез һәм шөкер итергә тиешбез. Аны Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә билгеләгән гыйбадәтләр белән үткәрергә тиешбез. Көндезләрен, уразада, төннәрен намазларда Коръән уку белән, зикер белән, изгелек һәм игелек белән үткәрергә кирәк. Һәм Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә һәммәләребезгә шушы айны изгелектә үткәрергә, Аны зикер итеп, Аңа шөкер итеп, Аңа иң күркәм рәвештә гыйбадәт кылырга насыйп әйләсә иде. Безгә килгән шушы кадерле кунакны иң күркәм һәм иң яхшы рәвештә үткәрергә насыйп әйләсә иде. Субаханәкә Аллаһуммә вә бихәмдик, әшһәдү әллә иләһә илля әнт, әстәгъфирука вә әтубу иләйк.